L-istorja li jmiss li se naqra meħuda mill-ktieb Fil-Gżira ta' Parsi Jikbru l-Fjuri. L-istorja jisimha Ħmir fil-Katidral. Il-ħmir għaddew ħajjithom kollha minn ġenerazzjoni għal oħra jaħdmu bla waqfien fl-għelieqi. Xitwa u sajf jaħdmu u jaħdmu dejjem b'rashom imniżżla lejn l-art. Daqqa jduru u jduru mas-sienja, daqqa jġorru l-moħriet minn naħa għal oħra tal-għelieqi u daqqa jimxu mar-raħal u jġorru l-ħaxix u kull ħaġa oħra. Imbagħad malli jinżel il-lejl jinxteħtu fuq it-tiben u jorqdu sa filgħodu għal jum ieħor ta' ħidma bħal ta' qablu. Il-loqma li jdabbru kienu jaħdmu għaliha b'ilsienhom barra. Qatt ma stennew aktar u aħjar minn dan kollu. Ommijiethom u missirijiethom kienu ilhom li qalulhom meta kienu żgħar li din kienet xortihom sa millhom jilqgħuha kif inhi. Id-dar li kienu fiha ma kinitx tagħhom u lanqas ma kienet saret għalihom. Kulħadd b'xortih. Iżda ż-żejjed kollu żejjed. Jekk din kellha tkun xortihom, il-moħqrija kienet xi ħaġa oħra. Kienu ilhom jissaportu li s-sidien tagħhom jeħduhom fit-tlielaq tal-festi u jweġġgħuhom b'mod jew b'ieħor biex jiġru aktar.

Ir-rikkieb kien ikollu bħal ċekċieka magħmula minn injama bil-ponta mdaħħla f'bott vojt. Kien iċaqlaqha 'l hawn u 'l hinn u jdeffisha fil-warrani tal-ħmar. Id-demm jibda jnixxi, l-uġigħ jikber, u l-ħmar imwerwer u miġruħ bid-demm iqattar miegħu jiġri u jiġri biex sidu jirbaħ premju. Kull ħmar kellu wkoll sarima bl-imsiemer ma' ħalqu biex jiġri aktar malli jħoss il-weġgħa u l-musmar jinfidlu ħalqu. U jekk dan ma kienx biżżejjed, kien hemm ukoll ix-xokk elettriku. Malli jħoss id-dehxa tiġri ma' ġismu, il-ħmar suppost kien jifferoċja u jżid fil-ħeffa. Il-Pulizija kienu jaraw li tinżamm l-ordni skont il-liġi, li kienu jafuha bl-amment. Il-kappillan kien jilbes gala u jħares ferħan li s-Saltna tiegħu kienet fl-aqwa tagħha. Aktar mill-qaddis, daqs il-ħmir hu kien iċ-ċentru tal-attenzjoni. Fi tmiem it-tlielaq kien jgħid kelmtejn twal u jqassam l-premjijiet lir-rebbieħa. In-nies kienu kuntenti. Il-pulizija kienu kuntenti. Huwa kien kuntent. U kulħadd kien kuntent. Il-ħmir, madankollu, kienu ddisprati. Il-ħmir qatgħuha li ma jissaportux iktar. La ħadd min-nies responsabbli ma kellu interess iwaqqaf din il-moħqrija. Wieħed minnhom għadda l-kelma li għodwa waħda kellhom iqumu fuq tagħhom, iħollu l-irbit, jaqilbu x-xatba u jaħarbu. Is-sigriet inżamm U fil-jum miftiehem, fl-ewwel sigħat tal-għodwa, meta l-bnedmin kollha kienu għadhom mitlufin fin-ngħas, kellhom joħorġu għalenija u jitilqulha lejn il-Katidral tal-Imdina, u hemm jagħmlu protesta lill-Isqof. Il-biċċa rnexxiet. Il-ħmir kollha mxew bl-ordni wieħed ħdejn l-ieħor u ftehmu li għal dakinhar ma jinħqux Li ma jmurx ikun hemm xi ħadd u jikxifhom. Niżlu l-inżul u telgħu t-tlajja' u għallew l-libertà. Solidarjità bħal din qatt ma kienu waslu għaliha. Kien fiha dehra t-telgħa tas-Saqqajja, mimlija ħmir ilkoll imqassmin f'ringieli, waħda wara l-oħra, ilkoll tilgħin b'widnejhom jitħarrku kemm kemm u b'pass bla ħsejjes żejda. Kienu qishom tapit kbir u wiesa' ta' rjus twajbin tilgħin u niżlin kemm kemm, miexja u miexja lejn il-post miftiehem. Imbagħad resqu lejn l-Imdina u, bla ma bbuttaw iżżejjed, daħlu fil-Belt Qadima mxew lejn il-misraħ tal-Katidral. Sabu posthom hemm u waqfu jistennew l-ordni tal-mexxej tagħhom. Ħmar għaqli u mgħobbi biż-żmien u bl-esperjenza, li kien bata ħafna f'idejn il-bnedmin u tgħallem sewwa xi jsarrfu. Il-misraħ imtela' bħal bajda, iżda l-bieb tal-katidral kien għadu magħluq f'dik is-siegħa bikrija tal-jum. Għamilniha sa fl-aħħar, ħrabna, u ħadd ma qabadna. Qegħdin taraw li meta rridu ningħaqdu nafu kif? Fl-għaqda hemm is-saħħa, qalilhom il-ħmar mexxej tagħhom. Nistennew lis-sagristan jiftaħ il-bieb, imbagħad nidħlu f'daqqa. Ftit ħin wara nstema' ħoss goff ta' firroll idur. Imbagħad il-bieb kbir tal-katidral tbexxaq, u qajl qajl infetaħ nofsu. Deher raġel xwejjaħ li ttawwal 'il barra biex isellem lix-xemx għodu għodu. Dak hu s-sagristan! qal ħmar lill-ieħor. Tajjaġġ! Widbu l-ieħor. U issa la wasalna s'hawn m'għandniex mniex nibżgħu iktar. Jekk ninqabdu issa ħadd mhu se jżommna milli nidħlu. U fuq kollox, dak ix-xwejjaħ żgur iżomm magħna. U min qalilek dan? Minnu? reġa' staqsa l-ħmar. Dak baxx bħalna mhuwiex importanti. Ix-xogħol tiegħu bħal tagħna, jaqdi lil ħaddieħor. Imma tinsiex li dak jaqdi lil min jitimgħu. Taħlef fuq ħadd! Is-sagristan ma' lil imah dik il-kotra kbira ta' ħmir baqa' mbellah. X'ġiebkom hawn dalgħodu? Jaqaw hawn xi tiġrija? staqsiehom. Wieħed mill-ħmir kien se jħebb għalih u jkellmu sew, iżda sħabu dlonk waqqfuh. Ma laħaqx is-sagristan temm il-mistoqsija tiegħu, li l-ħmir ma fetħux in-nofs bieba l-oħra tal-katidral u daħlu bil-ġri ġewwa. Il-knisja mtliet bħall-bajda. Ħarsu 'l hemm u 'l hawn u tbelħu jaraw il-fided u d-dehbijiet u l-istatwi u l-pitturi u kull ġid ieħor li qatt ma kienu raw bħalu fl-istalel tagħhom. Kemm sar sinjur il-Mulej meta tafuh għall-ewwel darba? stagħġbet ħmara. Mela m'għadux fqir? Jgħix f'daqsxejn ta' dar fir-raħal ta' Nazaret? ried ikun jaf ħmar ieħor. Kulħadd sar nies, qiegħed tara? Aħna biss bqajna baxxi kif konna dejjem, qal ieħor, u kulħadd ħarrek rasu u ferfer widnejh biex jaqbel miegħu. Wieħed minnhom lebaħ lemaħ id-dehra ta' Ġużeppi u Marija u Ġesù rekbin fuq il-ħmara, pittura sabiħa tas-saqaf. Araw, l-aħwa, araw x'hemm hemm fuq! Hemm waħda minnha! għajjat. Il-ħmir kollha ħarsu 'l fuq u ħassu ruħhom importanti. X'kull waħda wkoll! Kif ħallewha hemm fuq, fis-saqaf? qalb dan il-lussu kollu. Jekk il-Mulej sar sinjur, ma jistħix juri li kien baxx daqshekk żmien ilu? Minn wara l-artal f'daqqa waħda dehru ħerġin ħafna rġiel libsin libsa sewda twila sa riġlejhom. Fuq spallejhom kellhom kappa ħamra u fuq sidirhom tqil u salib ileqq imdendel magħha. Hom kellhom ċurkett tad-deheb u rużetta ħamra f'nofsu. Ilkoll ħin bla waqt għollew idejhom 'il fuq, mistagħġba u maħsuda. Kienu l-prelati tal-katidral. Hawn x'ġej? Dawn min daħħalhom hawn? qal imgħaddab wieħed mill-prelati tal-katidral. Fejn hu s-sagristan? Min hu responsabbli? għajjat ieħor. Is-sagristan, liebes sidrija qadima u qalziet tax-xogħol, ġie jiġri u qal lill-irġiel kif malli kien qed jiftaħ il-bieb, sab dik il-kotra ħmir quddiemu. Mhux jien daħħalthom? Malli bexxaqt il-bieba, huma ġrew 'il ġewwa u ġejt ngħidilkom. Qiegħed tara kif ma tista' taħlef għal ħadd, qal dak il-ħmar ta' ftit ilu. Barra! Barra! Barra minn hawn! għajjat wieħed mill-prelati tal-katidral. Hu kien se jersaq lejhom biex jimbuttahom. Iżda beża' li jitħammeġ. Il-ħmir bdew jilħqu b'leħen wieħed u l-leħen tela' driegħef u sal-koppla, u ħareġ mix-xquq tat-twieqi u baqa' tiela' dritt dritt sa ħdejn il-Mulej. Barra! reġa' għajjat magħhom l-istess prelat, u l-prelati l-oħra tennew warajh il-kelma barra. Irridu nkellmu lill-Isqof, għajtu l-ħmir għalenija, Ukoll, fejn jonqos taslu, il-ħmir ikellmu lill-isqof.